Hello, jiena Matteus Grasso minn A New Better Life u issa għal żmien Jannar nimmaġinak tibda taħseb u tewden kif ħa tibda teħles minn dak ix-xaħam illi tiela' jew li diġa tellajt. Fejn fil-fatt, kif tkellimna, ħafna min-nies, biex anka forsi bħala konsolazzjoni ma tħossokx waħdek, itellgħu average ta' bejn tlieta u seba' kilos ta' xaħam. fi żmien il-Milied biss, għax nibdew bl-istaff parties minn Diċembru insomma u tafu biżżejjed kemm ix-xahar kollu jkun mimli minn dawn l-avvenimenti. Imma insomma issa l-passat għadda u miet. X'se nagħmlu minn issa 'l quddiem? U nistħajjlek tħares fil-mera u tgħid ara kemm qed nara nitqawwejt minn żaqqi pereżempju jew idejja jew dak il-body part li inti partikolari dejjem qisu jkiddek. U ta' min naraw x'ħa nibdew nagħmlu mela issa li l-2019 qiegħed magħna wkoll. U aħna biex ngħinukom tibdew a new better life qed nagħmlu dan il-programm prezz redikolu erġajna, ir-raġuni hija waħda, illi ma nixtiequkx illi inti tmur tagħmel xi gym membership fejn tispiċċa fuq xi treadmill jew fuq xi stepper Ma tkellem il-Ħadd u wara ġurnata jew tnejn taqbiżlek u ma tmurx iktar. Din darba nixtiequk illi inti tibda minn programm illi fih ħa jkun hemm coach u ġieli anka tnejn waqt sessions illi inti se tagħmel fejn ħa jkun hemm grupp ta' nies miegħek, tajjeb, fejn minkejja li għandna limitu ħalli dak li jkun anka jkun hemm ċertu kontroll tas-session, xorta inti ħa tkun f'ambjent ta' grupp fejn tgħid kelma qabel tgħid kelma wara u anke l-enerġija ta' dawk in-nies li qegħdin miegħek naturalment ħa jgħinek biex anke inti dik l-istess session tagħmilha aħjar. Nota bene, jekk forsi inti xi atleta u qed tara dal-programm, dal-programm ma jgħoddx għalik. Dal-programm huwa għal nies illi jixtiequ jibdew jitilfu x-xaħam u li jixtiequ li jibdew jittownjaw daqsxejn iktar milli forsi għandhom illum. Għaldaqstant dan il-programm huwa l-aktar għall-beginners u nies illi forsi huma, ejja ngħidu, pass 'il quddiem minn beginner ukoll. Però l-maġġoranza tan-nies ikunu beginners, forsi bħalek li qed tarana, illi qatt ma ċċaqlaqt, forsi għaddew ħafna snin minn meta l-aħħar li ċċaqlaqt, eċċetera Dan il-programm ħa jkun catered l-aktar għalik. Issa, x'jiġri f'dawn is-sessions? Mela dawn is-sessions ta' nofs siegħa biss, inti ħa tkun qiegħda tuża ġismek kollu, b'diversi metodi u b'sistemi differenti, tajjeb, fejn taħt il-gwida tal-coach jew coaches, u għandna diversi coaches ħalli kulħadd anke jvarja l-istil, l-għan jibqa' illi tagħmel x'tagħmel apposta jkun biex nitilfu x-xaħam u biex nittownjaw. Ħa jkun hemm average ta' madwar ħames u sitt sessions kuljum fejn anke ħa jkollna Bejn tlieta u erba' sessions is-Sibt u żewġ sessions jew tlieta l-Ħadd, minn fejn inti tagħżel. Ħalli neliminaw dik l-iskuża illi forsi m'għandekx ħin jew m'għandekx ċans. Għax jekk imqar tiġi tliet darbiet fil-ġimgħa, avolja aħna nixtiequk tiġi aktar ta', imma jekk tal-inqas tliet darbiet fil-ġimgħa tiġi biex tagħmel dawn il-group sessions, nofs siegħa intensivi, aħna nistgħu ngħidulek illi r-riżultati ħa tibda tarhom, ħa tibda tħosshom, mhux biss minn dak inti kif tħossok minn ġewwa, Però anke biż-żmien ħadda tarak anke il-ħwejjeġ joqogħdu aħjar, in-nies jikkumplementawk, eċċetera eċċetera. Dawn huma stejjer illi nisimgħu ħafna fejn anke tistgħu tidħlu fuq il-Facebook page tagħna fejn anke ħa taraw diversi stejjer, transformations, reviews ta' nies kif marru, eċċetera eċċetera. Anyway, però x'tagħmlu d-darjott ukoll? Ħa jkollkom pjan ta' ikel sempliċi illi kien diżinjat minn nutritionist gradwata illi da ħa jgħidilkom anke x'se tieklu kemm se tieklu u naturalment din l-istess nutritionist ħa tkun qed tgħidkom anke fuq Facebook group privat, sigriet, illi aħna għandna fejn intom apparti li turuha x'intom tieklu, hi tagħtikom il-feedback ta' x'tistgħu tirranġaw, x'tistgħu tipprovaw, eċċetera ħalli l-progress jibqa' għaddej ġurnata wara l-oħra. Mela, Bħal kollox, wara l-avviżi tajbin ikun hemm anke daqsxejn ta' avviż ħażin, jekk nistgħu ngħidu hekk, il-bad news hija illi dawn il-postijiet jintelgħu malajr, issa li qegħdin immissu ma' Jannar bażikament ikun hawn ħafna panic, ħafna nies dal-programm jieħduh mill-ewwel, allura li nista' ngħidlek biss huwa illi importanti li timxi mal-instructions biex tibbukkja postok f'dan il-programm għax inkella jista' jkun tard wisq. Jekk tgħallimt xi ħaġa minn dan il-video, jekk temmen illi il-Facebook friends tiegħek jistgħu jitgħallmu xi ħaġa u jistgħu jagħmlu xi ħaġa, ħa nitolbok tagħmlu like jew love u tagħmlu share ukoll. Ħalli ngħinu kemm jista' jkun nies biex din id-darba dak li ħa nibdew inżommuh. Nafu biżżejjed illi meta mmorru ġo gym jew meta mmorru dawn it-tip ta' postijiet fejn forsi ma tantx hemm sapport, ma tantx hemm nies li qed jgħinuni u ma tantx hemm nies jagħmluha miegħi, tipikament niddejqu jew naqtgħu qalbna malajr. Din id-darba l-2019 fejn hemm l-għaqda hemm is-saħħa u żgħafa favorik. Niltaqgħu.